Dumela bohle, setshwantsho sa rena se sefsa ke se, Big, Medium goba Small Plate Challenge. A re bogileng video ya go sekiša kudu mmogo mo basemane ba tlo go ya malekere a manyenyane le a magolo kudu lefaseng. Mm, ka nete, lebotlelo le lenyenyane? Na ke na le la magareng! Wow, lebele la lebotlelo le legolo la jelly ya toffee! Go thabiša kudu! O tšhele le lenyenyane kudu! Mike, o seke wa leka wa kgwatha male ke re aka, ke aka, ebile ke tlo a tšha! Wow, go bose bjang! Gape e fetoga tšhungama! Mike, ke sebaka sa gago! Ke thabela go thoma! A re le buleng, re le tšhele! Go kgališa le go ba bose bjang. Ke nyaka mangwe. Ke nyaka go nwa le botlelo ka moka. Wa tseba, ga se ka ka ka latshwa diro tse bose ka tsela ye. Gape, ke tšhetše le go thodi le lengwe le le lengwe la mafelelo. Šala gabotse le botlelo. Oh, le kgomagetše. Ouch, Mike! O dirile eng? Oh my. E gomatše meriring ya ka. Oh, oh, ga e tšwe. Oh, meriri ya ka. Oops. Uh, ke tlo nagana se sengwe. Ke moka. Ah. Oh, e buile. Mike, o seke wa hlwa o dira se gape. Le ba go sekiša kudu. Ke tlo tšhela bubble. e kgolo kudu gona brady ke sebaka sa gago ka botse a re boleng le botlelo o oh, ga e tšhwe ga botse ga ke kgone go e tšhela Go be go le bohloko, fela ke na le kgopolo. Ke tlo ipitša helicopter. Dumela! Ke nyaka helicopter! Ke yela! Lahla thapo! Kona, ke tlo e tlema go dikologa le botlelo. Le... go le kuka! Wow! Ba kukile le botlelo la ka le legolo go ya le rata dimegolo. le go tsena ka molomong wa ka jeli ya ka e bose go tšhwa bose le go makatša bjang ke a le rata batho o ka hlane hlogo eng paketenyane ya pringles ka nete What? Uh, go thweng ka wena le nna ke bile le mahlatse kudu emma brady o ba phasitše bohle ke thabile kudu ke na le pakete e kgolo ya pringles kona le se ke la ba le mofufutšo jane o a thoma kona e ke na le paketenyane gape fela go sana le se sengwe eng e tee fela Seo ga se a lekana! O, ga go sana se sengwe. Gona, a re lekeng se re nago le sona. E nnyane kudu, fela e botse kudu. Mike, ke sebaka sa gago. Ka nnete, a re e lekeng. Oh, chocolate chips di tšwaga botse! Ke la mathomo ke lekase, ke se se botse kudu! Oh, di bonala di le bose. Ke nyaka tse ka nnete. Oh, banenyana, ke nagana gore ke na le bothata. Seatla sa ka se gomarche ka gare ga pakete ya Pringles. Oh, ga ke kgone go sentšha banenyana. Wow! Ke eng seo? Gona, ere ke go thushe. Ke tlo thusha gape. Oh! Emma, Ke kgona go ya ganyane. Ouch, logo ya ka! Uh-oh. Oh, ga gona selo. Oh! Hey! Ga go sana selo se se šitšego. O ka dira se bjang? Brady, tla o tšhwele pele. Yuhu! A re lebeleng. Oh, ga ke kgone go e fihlelela. Ke a tseba. Ke tlo fetola khan fela. Wow, lebelela ditšhele tšhaka ka moka! Ke na le thaba ka moka ya tšona! Ebile di tšhwadile tše kgolo kudu! Ke tšhogile! Ke bogolo bja glo go ya ka ka nnete, ebile bo se kudu! Mhm, Ka botse! Re a tšhwela pele! Emma, kgopolo! Ke nyaka galase e kgolo. Ke tlo go bontšha se ke tlo go se dira. Go lokile! Re thuba tšhele e kgolo go ba diripa tšhenyane. Re be re laglela tšhele ka moka ka gare ga galase e kgolo. Re swanetše go e tlatša ka moka ka diripa tša ditšhele. Oh, yes. Wow! What was that? Le bjale, selo sa go kališa kudu ke go tološa tšhele ka moka. Go tlo ba bose! Ema thoko! Lebelela flamethrower yela go tšhwa ga botse bjang! Bjale ke na le galase e kgolo ya tšhokolete e tološitšhwego. Wow! Digalase tše di tšhwa ga botse bjang! Nako ya go enwa! Lebelela straw sa ka se se botse. Ke rata se. E bonala e le bose. Brittany o ka abelana? Awa, ga ke nyake go abelana. Galase ye kgolo ya chocolate ke ya ka fela. Ke be ke sa tsebe gore Brittany o na le mega baru ka tsela ye. Fela re na le di-straw tše kgethegile ebile re kgona go nwa chocolate ka moka ka tšona. Asa! Mike, se se bose kudu. Ke rata chocolate. Eng? Wow! E kae? Ga go kgonege gore ke nwele ka moka. Oh, awa. Le utswitše chocolate ya ka. Oops! Re swerwe. Go a sekiša. Ke bennyane bjang ya Maltesers. Ke nnete gore e bose kudu. Eng? Hooray! Ke na le cube e kgolo ya malekere ya Malteser. Wow. Oh my god. Mike! Lebelela sela! Mafelelong maglatse a ka lehlakoreng la ka. Fela re tlo thoma ka Brittany. Gona ke na le nnyane kudu. Kyo! A tseba se ke swanetše go se dira. Wow! Go na le se sengwe ka gare! Ke gummy bear! Se se tšhwa gabotse bjang le go ba bose kudu. Bjale re bea segurumelo gape re be re leka cube ya tšhokolete ka boyona. Oh, wow! Se se bose kudu! Mike, ke sebaka sa gago. Tla o tšhwele pele. Oh, ya re lekeng. Wow! Go na le di-skittles ka gare. Lekere la ka le le rategang kudu lefaseng. Oh, my! Gona Ketlo ya di-skittles gona bjale, e bile straw se se khethegile se tlo nthuša ka se. E tlo ba ka lebelo kudu. Yum! Bjale a re boeleng go cube ka boyona. Lebelela, ke thubile, e bile bjale ke na le malekere a mantši. O se ke wa e gwata fela. Ke tlo ya tšhle ka moka go fihla go polo ya mafelo. Gona, uh, ke moka. Ke rata Maltesers. Ke sebaka sa Jane. Hmm. Hooray! Go thoma ka, ke tlo thuba cube ye. Wow! Ema batho! Ugh, e boima kudu. Oh, e hlokomele fela o seke wa e ja. Na o nagana se ke se naganago? Marshmallows, thaba ka moka ya tšhona. Ke se se bose kudu. Ke a e rata. E boleta kudu ebile bo... Hei! O dira eng? Yummy! Wow! Ebile e golo kudu. Ke a e rata le nna. Ka bo Tse. Ke ka baka la eng o ja lekre la ka? Oh, o lemogile! Le bagwera ba ka, ke le gopela gore le se ke la e ja. Le ge go le bjalo go lokile, ke na le cube ka moka ya dilo tše bose. Oh, bose, ke a leboga! Wow! Cake pop e nnyane! E botse bjang! E bile go thweng ka wena? Wow! Gona ke na le cake pop ya magareng e botse gape! Eng? Jane? E, ke na le e golo kudu! Awa, Brittany ke wa mathomo! Ka nnete, Hooray! E bonala e kgahliša kudu. E bile e bose. Fela ke moka. Ke mang yo a latelago? Uh, oh. Awa, awa, awa. Ke sebaka sa ka, Jane. Ke loma ganyane. E botse kudu ka gare. Ke nyaka go e leka le nna. Oh, ke sebaka sa ka? Eh! E re ke leke cake pop ya ka e golo. Oh, e boima ka nete. Ga ke kgone go e kuka. Oh, Man, ka e tšhwele pele. Gona, ke kgona go e ripa. Gona, go e ripa ga se mo go bonolo, fela ke kgona go se dira. Woo! Ke se dirile ka nnete! E bonala e le botse ebile e le bose kudu. Oh, yummy! Yummy! Um, na re kgona go e leka? Cake pop yaka, gona go lokile. Ke a leboga kudu, Jane. O yo moko o ne kudu. Mm, bose bja go sebe gona. Thabela digo bagwera. Ke a leboga ke le bogetse like le go subscribe go channel gore le be ba mathomo go bogela di-video tša rena tsa go sekiša. Ngwala ka gare ga di-comment gore ke sefe seo se ratilego kudu.